It-tim ta' Lsienna tkellem ma' Josiane Block, waħda mill-kittieba rebbieħa ta' dan il-premju, dwar il-ktieb tagħha 360 Grad.
Il-ktieb jismu 360 Grad u jittratta l-istorja ta' Claire, tfajla żagħżugħa ta' ħmistax-il sena Maltija li f'mument ta' monotonija tiddeċiedi li tibgħat ittra u f'din l-ittra tasal l-Ingilterra għand ġuvni Ingliż jismu John. Minn hemmhekk tibda korrispondenza bejniethom u tinbet ħbiberija. Isiru jafu 'l xulxin sew u fl-aħħar mill-aħħar isiru ħbieb kbar. L-idea ġiet, jiena persuna li nħobb ħafna nirċievi l-posta u dal-aħħar fil-verità ħlief kontijiet u forsi xi magazines m'għadniex nirċievu. Però minn dejjem anke meta kont żgħira kont kelli ħbieb minn Spanja, kont nirċievi l-ittri. Inġemma' l-kartolini u wkoll għandi kartolini minn madwar id-dinja u ħassejt il-bżonn li f'dinja teknoloġika fejn kulħadd juża l-emails immorru lura għal xi ħaġa tradizzjonali u għalhekk iddeċidejt li nikteb ktieb fejn il-maġġoranza tiegħu huma ittri bejn żewġ żgħażagħ U mbagħad skoprejt skoprejt bil-konkors minn ta' Aġenzija Żgħażagħ u ddeċidejt li nissottometti manuskritt bl-isem ta' 360 Grad għal din il-kompetizzjoni. Jiena nemmen ħafna li l-arti mhix qiegħda biss ġo mużew jew titmur xi mkien f'xi studio biex tara l-arti qiegħda madwarna ħafna u xi kultant forsi hawn arti li ma napprezzawhiex, eżempju film jista' jkun tip ta' arti, diska, naħseb Il-ktieb ġie darba kont qiegħda d-dar u rajt film animat jismu Mary and Max, film vera ħelu u tant laqatni li minn hemm ġiet idea u żvolġejtha u mbagħad ħareġ minn ħarġet minnha din l-istorja. Ovvjament u mbagħad kif ikollok idea ħa tiżviluppa m'iniex persuna eżempju li ħanqatta' sigħat twal ġurnata sħiħa nikteb anzi pjuttost nippreferi bil-lejl eżempju niftakarni jien u nikteb 360 grad kont Inqatta' l-ġurnata normali, kont immur għax-xogħol u mbagħad filgħaxija kont jew noħroġ xi mkien fejn il-baħar u nintefa' nikteb u hemmhekk prattikament ktibtu qisu fis-sajf, l-iktar fix-xhur tas-sajf. Bla dubju l-iktar sfida li sibt jiena nikteb huwa l-użu ta' lingwaġġ. Dan huwa ktieb fejn hemm il-vuċi ta' Claire, il-vuċi ta' John u hemm ukoll in-narratur li trid tuża tliet lingwaġġi differenti għal kull wieħed minnhom. Eżempju, l-lingwaġġ ta' Claire bil-fors se jkun differenti mill-lingwaġġ ta' John minħabba li hemm età, hemm differenza tal-età, plus li Claire tuża eżempju ħafna tuża l-lingwaġġ tal-internet, tuża aktar klim osra, aktar sentenzi osra, mentri John għandu sentenzi juża klim iktar arkajċi, għandu sentenzi iktar twal. Però kienet sfida wkoll biex eh, Ħabba li l-ittri huma xi ħaġa tradizzjonali, ridt nagħmel xorta ktieb li huwa relevanti għal dak li qed ngħixu illum il-ġurnata. Allura minkejja li forsi m'għandniex nirċievu daqshekk ittri, xorta waħda jittratti temi universali bħal bħall-imħabba, eżempju relazzjoni mal-familja, relazzjoni mal-ħbieb, affarijiet li kulħadd jesperjenzhom. Li se naqra hija kartolina miktuba minn John li ħa jibgħatha għal Claire. Claire Consuela Marie, Għadni kemm doqt dak it-twisties u qass flaħt nieklu kollu għax it-togħma tal-ġobon qawwija wisq. Konna doqna xi ħaġa simili l-Italja, jgħidulhom fonzies. Daqt irċivijitra twila. Nadine Ciantar fakkritni f'persuna li kienet għażiża ħafna għalija.